abusuafoɔ joe tv one so na yɛwɔ yi ɛnɛ nyame adom papa yi mahwehwɛ no abrɛ paa na nyame ayɛ madom Ɛyɛ odiyifoɔ Paul Kobna a ɔwɔ Free Gospel Church. Papa yi, mahwehwɛ no paa. It has taken me a whole lot of time. Eti Nyame ayɛ yɛn nyinaa adom. Odiyifoɔ akɔ aba. Meda ase bio.
Meda ase bio. Nyame abɔkɔ.
Bibi abɔkɔ. Odiyifoɔ. ne mmabaawa a wɔabɛn awudifoɔ. Wobɛteɛ wɔn wareeɛ ara one month, two weeks, three weeks, six months na awareɛ no ayɛ deɛ bɛ agu. Ayifoɔ, ɛdeɛ bɛn na ɛde ɛreba wiase yi because yɛn nam maame nom ne ayifoɔ no deɛ ɛkane no wɔn sɛ wɔn ware wɔn tumi ware kyɛ saa biribiara nsi sɛbi wɔn ɛkwan koraa koraa so no wɔn ware a wɔn ware mmienu anaasɛ mmiɛnsa ɛnum po no wudifoɔ wɔn tumi tena Ɛnnɛ deɛ baako no koraa na ayɛ nsɛm bebree. Odiyifo, ɛdeɛ bɛn na ɛkɔ so yi? Meda ase, merekyerɛ w'ahwɛfo na eh, memo, meda w'ase bebree nso so. Nyame so nka ho. Wɔn sɛ akɔyɛ biribi a aba wiase a eh, yɛdi ho ateteɛ paa. Yɛgu so a yɛbɔ mpaeɛ. Na wohwɛ Bible Genesis chapter one na wohwɛ berɛ a Onyankopɔn too ne bo ase nwene Adam na Adam ɛbɛnyini yɛ na ɔsɔre sɛ wɔyɛ adwuma no ɛbɛduru sɛ adwene ne sate sɛ ɛrenyini na ɛrenyini no ɔbu sɛ Nyankopɔn sɛ baabi a maduro deɛ mehia sɛ obi so bɛboa me ɛwɔ abrabɔ mu. Bible sɛ Onyankopɔn tee n'ase na ɔbae bɛnwene ɔbaa na ɔde ne kaa ne ho. Ma menka asɛm kyerɛ wo sɛ tam a Onyankopɔn nwene ɔbaa de ne kaa Adam ho no, sɛ na nka ɔbaa yɛ mmienu a, ka Adam bɛhwehwɛ mu. Sɛ na ɔbaa yɛ mmiɛnsa a, ka Adam bɛtɔ ne bo ase ahwehwɛ mu na wayi ne dɔfo. Ba wei deɛ, ɔtee ne nne baako pɛ, enti deɛ ɛbɛbaa ne sɛ ɔbɛfa ɔno saa ara. Ɔno ara nso so na ɔsan so de no kɔto amanehunu mu a, ɔmaa ɔne Onyankopɔn ntam kɔyɛ basaa. Enti, sɛdeɛ nneɛma si rekɔ so wɔ abrabɔ no mu no, adwene wei no, ɛni dɔ. Yɛka sɛ ɔdɔ a, yɛni dɔ ma Kristo, ɛna yɛni tema ma Kristo, ɛna yɛnsuro Onyankopɔn dɔba Yesu no because of asa ahobrɛaseɛ papa ne wɔ ɛne eh, free chance a ɔde ama nnipa nti no, onipa afa ne so easy. Eti ama nnipa dɔɔso. Ɔsɛ Onyankopɔn nwene nnipa no, ɔnwene baako mmienu no, wɔanu no ho. but nnipa ɛdɔɔso no na Nyankopɔn ɛnu no ho. Adɛn ntia? Because of nnipa ɛdɔɔso na adwene no ɛredane na ɛresesa. Nti wohwɛ ewiase yɛ mmaa a yɛba ɛne yɛ mmeranteɛ a yɛaba no asɛ yɛn nyinaa yɛfɛ no free chance of this. Nti obiara sɔre a ohyia ababaawa a ne to soso ɛno ara na ɔpɛ ɔne no kɔ na ɔkɔ kɔda wie ɔne no nyinsɛn ɛwo baako mmienu na awareguo no aba. Yɛbɛfa no sɛ honhom kasa deɛ ba sɛ wo so control honhom so a ɛboa wo because obi ɛni wɔn ma honhom ne ne fie wɔ nipa bi a honhom wɔ ne fie eti wo so wo control no na wo so wohwɛ ɔbrabɔ yie so ɔte aseɛ because Isaiah 14 ka ahyɛm bi wɔ se ebire bi bɛduru ama wɔ Nyankopɔn ama ɔkɔ pia asamaado so ɔte wɔ sɛ asamaado kenya ne ho ɛbɛhyɛ ɔtatefoɔ ba eti sɛ yɛdwene daakye a

Ɛɛ, na kyerɛ sɛ ɔdɔ no nni hɔ, na mmom no yɛnkɔ na yɛnkɔpɛ bi nwe anaa yɛnkɔpɛ bi nni. Wate aseɛ? Enti sɛ aberanteɛ hyia ababaawa da kakra da no bɔtɔ mu a, ɛkwan biara so ɔbɛfa so ɔbɛwe ne no no, ɔbɛwe ne no. Wate aseɛ? Ɛna yɛn mmabaawa no so no, yɛnhyɛ da nhwehwɛ mu, because asɔre a yɛkɔ no, ɛyɛ boyfriend and girlfriend, emu na yɛn nyinaa di nam. Sɛ aberanteɛ ne ababaawa bɛtena ase na yɛde yɛn yɛn nsɛm nyinaa to Nyankopɔn anim no, yɛmfa yɛn asɛm nto Nyame anim, Ohyia bɛbɔ no wɔ asɔɔdan mu sɛ klim ɔhwɛ no to hwɛ nanim hwɛ nanantu wɔsɛ mawie babia maame ne papa no wɔ bia bɛkɔ ɔnkɔ na wɔnkɔ nkɔ wura adan mu no afei na nneɛma bi wɔ no ma na asesa wate aseɛ ɛna sɛsi ɛsɛ ɔpanyini sɛsi ɛsɛ sɛ ɛyɛ kame akɔyɛ sɛ sɛ wokɔfo ɔbaa na ade ne kɔ dan mu na sɛ wo ne ne da na bɛrima no bɛrima sua na sɛ ɔbaa no so bɛ adeɛ ɛkama ɛno so akɔ akɔyɛ sɛ akɔbɔ adwaman Ɛno nso so na edi fiti yɛ wɔ awɔde awɔde anim no o. Because bɛrima de ɔba bɛkɔ dɛn? Bɛrima no duru dan mu ara ɔba no so no kɔ te sa. Ɛɛ ɛɛ sɔfo pɔ.
Mebusa sɛ baabi a ade me kɔ no. Mm. Wo de me wura mu paa. Mm. Na ɛyɛ anigye asɛm. Oh. Mebusa sɛ premarital sex. Premarital sex. Mm. Nyame gye tum anaasɛ ɔnye ntom? Papa eh adeɛ bi a onipa yɛ biaa Onyame gye tum. Ataade yi ɛnyɛ me na me yɛeɛ o, onipa na ɛyɛe but Nyakopɔn gye tum. But ne nyinaa gyina adwene. Ɛne deɛ Bible ka. Ɛne deɛ Bible ka.
Wotie? Yɛn papa Abraham, ɛberɛ duruu sɛ ne ba Isaac bɛsɛe waleɛ no, according to the Bible no, ɔse wɔkɔfaa ɔbaa ɛne ne ba Isaac bɛhyiam ansa na wɔware no. me deɛ me nkaa sɛ saa o but wo tie deɛ ɛɛbɛ wiase ɛnɛ masa nsɛm a ɛda m'anim sisi a no ɛna ka na me ka kyerɛ wo ababaawa a ɔho ɔfɛ na wakɔ fa biribi ahyɛ ɔto yɛsɛ frɛ ɛmaa wɔ adeɛ bi a wɔn ne hyɛ ɛto na wɔn anya toɔ paa ɛna aberanteɛ bi hyia wɔ ɔho ɔfɛ aberanteɛ ne hyia wa wɔhwɛ ɔto hwɛ wɔ ne biribi akama six months wɔn ayɛ courtship saa six months. ne gyesɛ nyɛ aniwa akɔnnɔ, ɛyɛ anigyesɛm because bɛrima obetumi atra ase six months deɛ na ɔtumi sɛ bɛrima no osuro Nyame, okoduru dan mu a na okɔworɔ wo ho a sɛ ɛyɛ fam na ɛhyɛ woto woto sɛ tie nie dɛm ti ɔta sɛ ɛsɛ physical appearance no physical appearance no ɛna ɔde hwɛ ne ɔno nyɛ ɔdɔ papa daabi ansa na obi a obi anhwɛ wo a wonyɛ dɔ ma no ɛsɛ physical appearance boa mapa ma menka asɛm wɔ ntom ma nnipa wiase nyinaa nte sɛ barima bi a ɔbɛhu ɔbaa bi a ɔbɛwale no no ɔhwɛ ɔbaa no to hwɛ n'anim ɔhyɛ da teke no n'adwene mu ofi ɔkyɛ no wɔ n'adwene mu ansa na wɔnya ɔdɔ bi de ama no wata sɛ ɛti sɛ mimi nam wei sɛ mima anhwɛ wo ahu ahwɛ ɔnim sɛ wɔnim yi ɛyɛ kama obi wɔ no ma n'anim no wohwɛ n'anim to sɛ ɔyɛ wodini ba na ɔpɔrɔkye no ɛti ɔbɛma bi a wale a Ɔbaa bi rekɔpɛ barima a, ɔno nso ɔhwɛ ne nan ase, ɔhwɛ n'anim, ɔhwɛ ntentene gramoo. Barima wo deɛ ɔdi m'akyi a ɛbɛboa me. Ɛnkɛkɛ ne mmarima na mmaa na wɔn adwene mu da hɔ no. Ɔmfa barima bi akɛkɛ. Ɔfa barima a wode no kɔ mpanimfoɔ no mu a, ɛbɛtumi aboa no. Woate aseɛ? Enti sɛ obi bɛnya dɔ abɔ obi a, agye sɛ wɔstudy no na ɔdɔ no asate aba. Na yɛ a ɔnhwɛ qualities ɔno no paa. Ɛbɛyɛ dɛ wahu wo quality.
Wo qualities bɛyɛ dɛ wahu. Because ɛmmerɛ wohu sɛ ɛyɛ a na ebi ka sɛ mewɔ specific qualities hmm. ebi a nneɛma wɔ ebi a mepɛ bɛrima a ɔwa ɔyɛ bi a six packs. ɛna mekaeɛ no ɛna mekaeɛ sɛ ɔbaa no obi ɔmo a yɛ na ɔmo adwom ɔmo sukuu kakra ne ɔmo ɔmo adwom da hɔ no ɔsɛ kane na wokaa sɛ mekane no wo maame ne wo papa wura fie a yɛhwɛ bɛma tenten gra mu hai osu baa yɛ o osu baa nyɛ o wɔse bra ne bɛwale me ba ɔho wɔse bra ne bɛwale me ba ne yɛnya wo so mmarima wɔ fie a na ɛyɛ die yɛntiatia ba ne nte saa sesa na no no ne ɔmu tumi nso ware ma ne kyɛw ɛyɛ yei papa mese nnipa dɔɔso no bible se memene onipa no mɛnome ho but onipa dɔɔso no na adwene no sesa nti, mma Nyankopɔn nuu no ho sɛ, A! Menu me ho sɛ menwene wɔ nnipa. Mepa kyɛw, wote aseɛ? Seesei mma no dɔɔso. Enti wowɔ ɔyere koraa mpo no a, wohu obi ba na wohwɛ toɔ ne anantwie a ɔkuta no a, na ɔkɔ te sɛ gyina so wɛre. Enti ɛnyɛ sɛ ebia wonhwɛ ɔbaa o, ɔwɔ sɛ wohwɛ ɔbaa na wonya ɔdɔ de ma no. Woate aseɛ? Ansa na woatumi akɔ pono anim. But ma menka asɛm wei nkyerɛ wo, ka asɛm bi kyerɛ wo, papa. Obiara nni hɔnom a ɔnim onipa daakye. sɛ ebesi no yie anaasɛ ensi no yie, agye Onyankopɔn nko ara. Enti ɛyɛ tire, aware a ɛyɛ tire. Sɛ Nyankopɔn yɛ w'adwene akɔhyia ɔbaa na sɛ ɔbaa na wokɔ awiei a, ɛyɛ pressing. Sɛ wamfa ankɔ a, ɛnde asɛm na ato hɔ. Wohu sɛ ɛyɛ a na ebi ka sɛ awareɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ no, ɛduru baabi a, ɛwɔ sɛ wo make adjustment, anyɛ saa a montumi nkɔ awiei. Ɛnwo.
Ɛwɔ mu saa. Ɔho sɛ yɛse obiara firi ne fie. Yes. Ebi a wo firi fie a ɛdeɛ bɛ nteteɛ no. Mm. Ebi a na yɛ si ɛɛ. Sika da basɛm. Yes. Me nso bi awiemfoɔ ba. Mm. Ɛɛ eh, mesɔre anɔpa na baabi a yɛtetee me. Mm. Bi sɛ mekɔ nsuo. Yeah. Yɛ wei ba me nso deɛ meda mpa mu a anɔpa na ne asɛm ne yɛ sɛ wo ne ti. Papa, wɔn sɛ yɛni good leadership wɔ wiase. Mm. Me me mma, mekyerɛ wɔn sɛ. Deɛ w'adwene bɛdi saa de wɔ no, fa bɛka kyerɛ me. Deɛ ɛbɛto w'abrabɔ mu, bra bɛka kyerɛ me. Enti sɛ me meyɛ sikani na woakɔhyia ohiani na wohwɛ n'appearance no, hɛ, papa mo nkasa mu kyerɛ sɛ bɔga bi firi abokyire bae ɛwɔ ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ kurofuro mu, ɔtena aboro saa soro, bɔɔla kɛkɛ ɛso ɔbaa, bɔɔla, ɔkɔwalee ababaawa. Adɛn ntia?
Because ɔhwɛ anɔpa biara bɛhu sɛ n'ababaawa no apɛpɛ fie hɔ nyinaa asiesie hɔ. ne wɔtam de bɔɔl a na wɔde kɔ ɔkɔhwie gu a wode tie ɔkɔhwie gu na wɔba a wɔmfa nkɔsi hɔ saa o na wɔasa so anya adagye de adeɛ abobɔ toɔ asɛ nsuo a wɔhoro mu nyinaa de abutu awia mu bɔga no gyina so wɔhwɛ deɛ ababaawa no yɛ no bɛɛ bosome no na ɔhunu sɛ sɛ ɔwale no a daakye ɛbɛba
deɛ bɛkyɛ ɔta sɛ nti ɛnyɛ sɛ woyɛ tatabanko a wɔne wɔyɛ bɔga wɔn nso yɛ maid adɛn nti na wɔso bɔɔla ɔde bɔɔla kɛkɛ kɔ wale Ɔ deɛ mɛtumi ata sɛ ɛte sɛ wo parents no wonyɛ the good leadership ɛde ma abusua no sɛ woanyɛ good leadership a wobɛyɛ w'adwene sɛ wokɔ ware sikani saa sikani no ɛbɛduru mmerɛ bi na wo ba no kɔ ahoyira mu baa na ɛfa mfasoɔ bi ama ɛno nti na bɛhu sikani ba wawo baako mmienu mmiɛnsa ɔnwo bio ɔse menwale bio woboa wonya awale a bɛwale but ɛnam baabi a wo papa de wofiri ba nti no wonyɛ bɛrima a. Ɛna kyerɛ sɛ sɔfo adjustment na yɛka no ɛbɛ mu. Because sɛ me bɛ ware ɔbaa ɛfiri ntetee a y'atete no wɔ me fie dɛm sɛ ɛfiri me deɛ nti ɛduru baabi a na sɛ yɛ meki adjustment a ɛwɔ sɛ me tumi te n'ase na ɔno nso te m'ase na yɛ tumi de bɔ bra. Ɛno na na me ka sɛ eh saa deɛ ma no yɛ bɛ tumi afɛ ho because wo hwɛ eh eh ɛm ɛna ɛneɛma a yɛ toto na yɛ keka saa nsɛm wei no. ɛfa awareɛ mu, asetena mu, ne daakye. Because awareɛ deɛ wura mu a, ɛyɛ apam. Because Bible say marriage is a blessing, the man is no curse. Ɛti sɛ wokɔ wura awareɛ mu a, ɛno no ɛyɛ blessing ma wo. But mame ka sɛm kyerɛ sɛ anamu a wobɛtuo ɛde akyerɛ wo ba ɛna ɛbɛma na wɔde atumi adɛn. agyina, anammɔn a wobetu na ebetumi ama w'aware agyina. Efiri fie. Wate ase? Nti sɛ efie no, sɛ papa no antumi ankontro mma no amfa biribi anhyɛ n'adwene mu sɛ, sɛ woyɛ sikani na wohyɛ ahiani na sɛ wobɛware no a, bɔne biara nnim. Papa no nsrɛ papa se, No, mintumi nyɛ saa ade no. Wahu? Mintumi mma wokɔware fie wei, efiefo afiafia. Asa. Efie bi wɔ hɔ a mintwa w'ano o. Deɛ ɛteɛ ne sɛ, obetumi ka sɛ, Ɔkɔɔ fie, obisae sɛ, Wofiri fie bɛn mu? ɛde asɛm aba ahiafoɔ ahiafoɔ papa na ɔmu ɔmu di yɛ so paa no yɛka kristian ne te wɔn a yɛko john ana matthew ɔmu ne yɛ ahiafoɔ a na ɔmu te ɔpoa no but ɔhɔ so na yesu kristo baayɛ no ɔkɔ dua yɛ yɛn nananom tete no, na wɔmfa saa nneɛma no nhwɛ o. Wɔnka nkyerɛ wo sɛ wo papa nni sika, na afei wo deɛ wɔnni sika o. Daabi. Adeɛ na ɛhu nko ara yɛ yareɛ. Yadeɛ. Yadeɛ deɛ ɛwɔ fie a, yɛnna ne ko ɔya. Nti ɛno deɛ ɔma nkɔ. But sɛ yareɛ nni fie hɔ nom a, woyɛ ahiani a, ɔhwɛ wo tiatia, ɛhwɛ wo kɛseɛ, na wato ne bo ase, na ɔde ayɛ deɛ ɔde afa. Nti awareɛ nyɛ adeɛ bi a ɛyɛ cursing, na ɛyɛ blessing. So ɔho? Enti mɛsrɛ mmabunu ne mmabaawa no, mmabaawa ne mmeranteɛ no a wɔn asisi hɔ no, nyɛ ɔdɔ first na wue nipa no sɛdeɛ ɔsi teɛ. Ɔho? Nipa bi wɔ hɔ nom a wo ne no kɔware a, ɔnka ne suban nkyerɛ wo da. Ɔpretɛnde.
Hɛɛ!
Na aware no wie a, afei na ɔrebɛyi n'adi akyerɛ wo. Me, me ɛspiriɛnsee adeɛ bi kakra. Mmerɛ bi atwam no, mehuu sɛ ɔbaa bi.

Mese obi bi. Steady no ɛne sɛn? Mmienu no sɛn na ɛteɛ? Papa, steady no, wohyia ɔbaa na wo ne no retena a, ɛno na Bible bɛka sɛ ebia ka wohyia no daa, kɔkɔware no. Woduru Esther asɔr no nso a, ɔse na sɛ wofeefee abofra no a, kɔ na kɔyɛ ne ho adeɛ. Aha na yɛn yɛ metaa gyina so paa. Ɔn sɛ yɛyɛ no, sɛ me me me ansa na mehyia me yere no, medi kan ne me yere tena ase. Yɛtena ase kyɛe. So wohu me suban? me so me hu ne suban ɔhu deɛ mekyɛ no eti ɛberɛ a yɛtena ase ne yɛn wareɛ no yɛn suro wohu ne suban me hu ne suban because na me ne ne te wohu sɛ na wo ka bi me pretend no sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a mmerɛ bi papa bi ne ne yere ɔmo sɛ ɔmo atena ten years ba na ɔnya hu ɔbaa ne suban mm-hmm. because ɔbaa no ɛyɛ ɛdeɛ bɛ nti suban ne yɛ ɛdeɛ bɛ esie yes it true eti pretend sɛ esi ɔmo betumi ne obi aware ten to fifteen years mm. na ɛbɛyɛ dɛn na sɔfo wɔhu sɛ Papa sɛ nyame yɛ wadom na sɛ wɔde sie ne nyinaa yɛ ahobrɛase aware deɛ wokɔ wura mu a ɛte sɛ baako gyimi na baako na ɔnim nyansa no ɔno nwomene nkɔyɛ bɛɛma na nka ɔbaa no nyimi na ɛno nkyɛ sɛ sɛ wo wo yere gyimi a na ɛno nkyɛ sɛ fa no so wata aseɛ sɛ wo yere ɔgyimi wɔ fie ma wa because wokɔ kowura chapter 26 kowura chapter 26 ɔsɛ ɔbɛka kyɛw sɛ ɔbaa yɛ tire ɛwɔ fie ɔbaa ntena fie na ɔmmoa bɛɛma Wate aseɛ? Na ɛnyɛ sɛ wobɛhyɛ ɔbaa so. Sɛ ɔbaa te fie na sɛ ɔboa wo a, wo deɛ wokɔ baeɛ ara na woteetee no because ɔ, ɔho deɛ mekyɛ no. Enti ɛsɛ sɛ wode ani bue deɛ ɔbaa no hia wɔ n'asetena mu. Wo sɛ woma n'ani gyie one sex. So ɔho? Ɛsɛ sɛ, yes, ba, meka kyerɛ wo. But ɔmo se sex is not love but sex is an Papa papa papa ɛyɛ a ɔmo nto bo ase. Because sɛ wate saa asɛm. Papa mi se ɔmo nto bo ase na ɔmo ntiatia break. Mi ka kyerɛ prin wo ba tɔ fie tɔ kaa yɛ bibia ma ɔba sɛ wantumi ani no a ɔba no bɛ dwane agya wo. Wantumi ne na ana. Mi na mi ka kyerɛ wo sɛ wantumi ne na ana a ɔbɛ ɔbɛ ma obi ɛne no ada. Eti sex yɛ number one wo ne no ɛnyɛ sɛ da biara so no sex yɛ adeɛ bi a da biara sɛ wo ne ɔne no da o. Ɔho kasa pa communication ɔho wode yɛma no wobɛduru fie a three days biara no ɛyɛ sɛ wo yere wotɔ wotumi aguro no ho kakra ɔho deɛ mɛkyɛ no wotumi ne ne di agorɔ ɛwɔ mpɛ mu na wode ama no ɛna ani agye ana ɔpa wo sɔ na ɔkɔ a wakyea no bɛɛma bi kora ɔnom a ɔntumi ka loving sɛ ne yere ɔntumi ka hwee good morning kora ɔde ma ne yere kwan ɛha no
ɔho nti sex yɛ baako na ɛgye bio sex yɛ baako ɛna communication mmienu ɛkwan a bɛfa so ɔbɛfrɛfrɛ no me dɔ na wɔ yi na wo te sɛ yi me wɔ adwuma mu ma few ebi kura bibi ntoo but ɔsɛ ɔde bibi hyɛ mu ɛwɔ me dɔ me bɛn me tie me ya ne ɔbaa no ne ho ho dɔ ne bɛ yi na wɔ yi ɔpɛ bibi adi ɔn de akyɛ wo te ase ɛhe na wɔ adwuma bɔkɔɔ deɛ ɛwɔ sɛ nkɔmɔdie nkɔmɔdie bɛ mu mɔ sɔfo watwe ma dwene si asɛm so do you believe sɛ aware yi ho. Ɛyɛ proper sɛ yɛka community. Wosɛ metumi ka sɛ me yere wɔ amanɔne anaa me kuru wɔ amanɔne, me me wɔ henfa Ghana anaa me wɔ ha. Ɛɛ na sɛ communication kɔ so papa, etumi ma aware no gyina. Ebetumi agyina.
Wɔn sɛ saa town, wɔn sɛ wofa polisi mu a, anytime bi etumi transfer wo. anaasɛ adwuma mu mpanimfoɔ anaasɛ ebi a emergency bi ɛba yɛsi kɔ aburokyire at one by force wɔn ti bi fa wɔn yini kɔ aburokyire deɛ mo ti ɔta seɛ nanso ɛnam communication nkɔmɔ pa nkɔmɔdie me dɔ na wɔ hene wɔtwale wɔsiesie ho wɔda ɛhe na awɔ ima few deɛ biribi abɛyɛ yie papa na sɛ ɔtɔ ɔbo ase na wɔn ne wɔ baa ne kasa eti bi gyina

ɛha sɛ na ka mbɛka no ɔsɛ me no me me me kasa wɔ radio so yɛ awareɛ mu nsɛm nti yɛkorɔkorɔ mmaa baasɛ me worɔ me ho ɛde akyerɛ ɔbaa deɛ wotumi nka baabi ada ne dɛbdɛbdɛbi menyɛ me ho saa me meyɛ obi a mesere paa mewɔ fam mepɛ nipa so asɛm baasɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ daa ma yɛ sɛ saa yɛ nsiri boɔ no wonya me saa ɔtase papa ɛsɛ sɛ yɛbɛn kristo Nti Kristo no deɛ ɔbɛn. Ɛ ɛsɛ sɛ yɛbɛn no. Ɔhu sɛ ɛɛ aha asɔfo meda ase sɛ menya papafoɔ sɛ na mokyerɛkyerɛ nneɛma sɛ ano m'ani agye. Ɔdɔfoɔ me ne wo kasa yi ɛyɛ Joe TV one na wotie no. Awareɛ mu nsɛm ne kwan fa so na yɛnya sɔfo kɔkɔ All Free Gospel Church a wokyerɛkyerɛ yi. So kɔ so ara na subscribe to Joe TV one na yɛtoa so. Ɛsɔfo. Ɛɛ, asɛm a mepɛ sɛ me ne wo ka ne sɛ, wohu sɛ ɛtumi duru mmerɛ bi, obi tumi ka sɛ, yɛwɔ asɔre bi a meyɛ singer. Mm. Wote aseɛ? Mm. Meto nnwom. Ɔbaa no wɔ asɔre mu sɛ, Nyame se menware wo. Mm. Ebi nso believe sɛ, sɛ Nyame ka sɛ menware wo, Nyame no mɛka nkyerɛ wo sɛ menware wo. Mm. Na mmom mehu na medɔ wo, na Nyame de ne nhyira. Nyame nhyira wo. Ɛno ne mmienu.
Ɛno no.
Nyame mma ɔbaa bia awareɛ. Nyame mma bɛma bi awareɛ. Me din de Odiyifoɔ Paul Kɔbena. Sɛ wobɛto wo bo ase na wotie me yie a, ɛbɛboa wo. Nyankopɔn anka ankyerɛ Boni sɛ wɔnyɛ kaa o. Ɔde n'adwene na ɛyɛɛ kaa na Nyankopɔn gye too mu. Ɛda a ɛyɛ Dwoadɛberɛ da kɔsi ada kɔsi Memenda no, Onyame anka ankyerɛ nnipa sɛ wɔntoto din o, but ɔtoo din no, Onyame suom, nti yɛnyaa Dwoada, yɛanya Brada. Enti ma menka asɛm nkyerɛ wo sɛ, sɛ wohyia ɔbaa anaa wohyia ɔbarima na ɔka sɛ Nyankopɔn se, anaa wohyia sɔfoɔ bi na ɔse Nyankopɔn se menwale wo a, saa barima no anaa ɔbaa no, ɛmfa no mfikyire. Ɔyɛ Devil botaa. Wonim sɛ ɛberɛ a Adam, Onyankopɔn de ɔbaa no maa Adam no, ɛberɛ a ɔbonsam faa Hawa so anaa Eve so de no kɔdaadaa no kɔtee aduaba no bi diiɛ no a ɛmaa Adam annya kyɛfa ne Nyankopɔn nhyira bio no, wodwen sɛ ɛbɛyɛ nyankopɔn ya no sɛ nyɛ nea ɛbɛyɛ ne ya because mede wo baa sɛ bɛboa na mema adwuma nkɔ so maama sɛ bɛma ho kwan ɛti ɛfiri wɔn wɔ nyankopɔn ɔma bɛma ɛma baa na mmom wohyia ɔbaa no na wodɔ na yɛbɔ ne ho mpaeɛ a papa mehyɛ ɔbaa yi wadaworoma meyɛ kristoni megye wo di me yam biribi ama sɛdeɛ kama, enti kyerɛ me kwan a memfa so a menware ɔba yi, ɛno deɛ bɔbɔ no bɛtumi asɔ ɔba yɛ, ɔba wei ɔnyɛ anaa ɔba wei ɔyɛ. Mpakyɛ wate ase? Enti mɛsrɛ atiefoɔ ne adɔfoɔ sɛ eh, wotie odiyifoɔ Paul Kɔbena, ɛnyɛ w'adwene sɛ nya ɔbea aso daa sɛ kɔware ɔba yi. Ebi sii sɔfo baako, saa bɛ, gɛɛ no yɛ bayifoɔ. Na ɔnim.
Ɔnim. Ɛna na sɔfo a gɛɛ yɛ bayifoɔ de wantumi anyɛ. Aha ne asɛm no, odiyifoɔ kɛseɛ o, ɛsi yɛn ne yɛn kɛseɛ kurom yɛ yaa, tɛ no so, Wate aseɛ? Sɔfo no yɛ meleke saa gɛɛ ne ba hɔ na obie yɛ ɔhwɛ gɛɛ ne nan ase hwɛ gɛɛ n'anim hwɛ tuo kuta no obie n'ano ɔsɛ awurade nyankopɔn kasa kyerɛ sɛ ababaa yi wo wo mimi nti na nyame se firi fie bra
momfa mike no kɔma no maame die nti na woba asɔre ɔse awurade kasa kyerɛ me sɛ memmela asɔre ɛnɛ meda hɔ nom ɔne ɔse mommɔ mu nsɛm saa gani yɛ bɛyifoɔ
wate aseɛ gani yɛ bɛyifoɔ asa so anya ace sɔfo ne nim ɛno deɛ nyankopɔn anya nkyɛ no sɔfo ne asɔrefoɔ mpanimfoɔ ɛko ntɔkwa nyanboterɛ sɔfo nyanboterɛ nyame kasa kora nyanboterɛ ɔsɛ o wɔabɛyɛ bia mepamo mene yi mpanimfoɔ bi kora mensa adi ɛwɔ asɔ dɛm hɔ because gɛ ne wɔtoɔ wɔ anim wɔn ho ɔfɛ ɛti ɔdwen sɛ wɔwie sɛ nyankopɔn so ma yere Sɛdeɛ mereka no saa no, na ɔkɔɔ na ɔne gɛɛ no kɔda. Ɔne gɛɛ no daa bɛyɛ bosome nsia ansa na ayerefo no bɛba so. Nti wɔyɛ ayerefo awie no, within one month, ɛna gɛɛ no, ɔsɛ gɛɛ no bɛdi adanse. Nti gɛɛ no di adanse no, ɔse, ɛɛ, wo deɛ, ɔda Nyame ase, ɔnya, ɔnya Isak a ɔkɔku ne ho, ɛna Nyame ama no sɔfoɔ a Nyame adaworoma, six months nie, seesei koraa deɛ wɔnye mu a, ɛnkyɛ koraa ɔbaa bɛwe. Sɔfoɔ te yɛ a, kum!
Ɛnyɛ wo na wose Nyame se. Mepɛ sɛ meka kyerɛ tiefoɔ sɛ Nyame ɔma yere na mmom sɛ wohyia ɔba a wɔpɛ wohyia bɛma wɔpɛ na ade to Nyame anim deɛ a ɔyɛ ne kwafoɔ sɛ ɔkyerɛw deɛ ɛwɔ mu Nyame ma yere a na nka yɛnyɛ gya yɛ yere no mu o sɛ Nyankopɔn ɔma yere a ka yɛntwe mpena da papa wɔte bi da. ɔyɛ sɛ nyame de ne nhyira. sɛ wohyia na sɛ wode wo ebi a woyɛ kristoni deɛ a ɔho ɛnɛ yɛma wiasefoɔ kɔ anya aware pa asɛe kristofoɔ dɛbi kyɛwta sɛ because ɔno wiaseni no anytime biaa wohia ɔno ɔbɛda bɛnɛ kristoni mekɔbɔ mpaeɛ mekɔyɛ sei awurade kasa kyerɛ me da biaa wɔde ntɔkɔ wo sɔfo me experience adeɛ bobi baa ma ɔhɔ

ɛna ne ne kunu awu four good years wɔne bɛrima no a nada ne bɛrima no awu bɛrima no su saa a maame ne me nna maame ne me nna metumi nkɔ abɔnten ne baabi akɔ ɛna ne kunu awu sɔfo ne korakora ase sei ɛdeɛ bɛn na ɛbɛtumi ayɛ a ɛde bɛtumi aboa mmabunu yi mmabunu a ɛne wɔn nneɛma bi tie a bɛtumi atia abobɔ so ama mmabunu a wɔn tie joe tv one joe tv one joe tv one onyame onhyira mo mo nkyɛn ma obiara mo sika mo mo mo mo Mo, wate aseɛ, na obiara nsa nka bi. Odiyifoɔ Paul Kɔbena ni. Mo nti na papa yi frɛɛ me a maba. Mɛsrɛ sɛ woyɛ ababaawa na aware a, woyɛ Kristoni a, ɛyɛ a to wo bo ase. Wohyia aberanteɛ na one, hu no sɛ ɔde wo bɛkɔ awieɛ. Wo deɛ woakasa, fa w'ani to fam, hwɛ aberanteɛ, wohwɛ n'anim kasa, wohwɛ sɛ ɔsi teɛ, ɔde wo bɛkɔ awieɛ ansa na watu ho anammɔn. Nya wie ansa na woabɔ ho mpaeɛ. Nkɔyɛ sɛ ebia ɔkɔbɔ mpae na wannya a, anaasɛ Nyankopɔn kɔyi ma ɔka sɛ bonsam na ɛde ma wo. Mɛsrɛ obia sɛ obia nto ne bo ase ɔmfa ne ho ma Kristo na ɔntwe ne ho mmata Kristo no. Sɛ ɔtwe ne ho bata Kristo a, wo hyia bɛma hyia ababaawa a ɔbɛkyerɛ wo. Wonya aware no wie a, ɛyɛ a ma ne ho pampaa bla ho ɛne sɛ ɛne ne nna na monhwɛ abrabɔ no mu nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa wo sɛ ne bɛma so n'agyapadeɛ yɛ kama, ne ho yɛ kama sɛdeɛ daakye biara no animguaseɛ mma. Mosɔre so a, monni mo ho ni. Mo kasa kasa mo communication so nyɛ dɛ ɛmmra so wate aseɛ baabi ɛwɔ bia ma ɔyere nhu baabi ɛwɔ wate aseɛ di wo yere ni ne kasa no ho wo nya adeɛ atɔ kyɛ no tɔ biribi brɛ wɔ yere kasa no ho na ma asomdue mmra good morning anɔpa ɔn me dɔ na ho te sɛe biribi anyɛ kama ɛba saa na ɛba ma yɛ nyinaa nya aware pa fa ho ma kristo na ɛbɛboa wo ɔtiefoɔ sɛ ɔtɔkɔ abɛdeda wɔ se paa free gospel nyame nhyira wo in fact nsɛm ɛwɔ wo mu no ɛwɔ sɛ yɛ continue ɛɛ mi sɛ wakyerɛkyerɛ nneɛma bebree ɛɛ na menim sɛ atiefoɔ tie wɔn asua bebree papa yi deɛ in fact yɛne wo nwie koraa ɛda ase paa abusuafoɔ wɔyɛ Joe TV one so na mo wɔ yi ɛɛ wohwɛ yi na subscribe to Joe TV one. So deɛ ɔwɔ nneɛma papa ma mo paa? Yɛbɛ abɛkyerɛkyerɛ awareɛ mu nsɛm ne nneɛma bebree bɛma mo. Ɔn subscribe for more videos na we will not let you down. Why? Joe TV hɔ a nso na wɔ. Meda mo ase.